Agibo technology nie. Yɛda Ɔbɔadeɛ ase saa ara na yɛda ɔsoro ne asaase so ase. Som abɔdeɛ na abɔdeɛ nsom wo. Biribiara wɔ adesua mu. Ansa na mɛkɔ m'asɛm pɔtee so no, ɛɛ momma menkyerɛ akwankyerɛ wei. Ɛ Ɔbaa a worepɛ awareɛ a worennya awareɛ, fa A4 sheet na twerɛ 1 up to 14. Ɛsom a ɛwɔ mu no, sɛ ɛsom no wɔ branches a, ɛ wobɛtwerɛ asɔfo maame no din from 1 up to 7. Ɛfiri eight ɛkɔsi fourteen no, ada churches a wo feel sɛ wo pɛ sɛ wo ware wɔ mu, anaa nso sɛ ɛɛ wo mpɛ sɛ wo bɛ ware obi a ɔkɔ asɔre na wo pɛ sɛ wo ware obi a ɔnkɔ asɔre a, ɛno from eight to fourteen hɔ other churches ne nea wopɛ sɛ woware no biara no, sɛ ɔyɛ ɛɛ Asɔre kɔni anaa ɔnyɛ Asɔre kɔni, sɛ ɔyɛ Kramoni anaa sɛ ɔyɛ abosomsomni, from eight to fourteen no, wobɛtwerɛtwerɛ. Mmaa mpanimfoɔ a wɔyɛ asɔfomaame anaa nso sɛ mmaa mpanimfoɔ bi a wɔdeda som no ano, wobɛtwerɛtwerɛ wɔn din from eight to fourteen. Na from seven, from one to seven no, ɛno yɛ asɔre a wowɔ mu no Na ne branches dɔɔso a, na ɛno wɔaliste from one up to seven no asɔfomaame no din. Na asɔfomaame a ɔrekɔntate wɔn no yɛ asɔfomaame a wɔn mfie no firi forty seven years rekɔ. Below forty seven years, nkɔntate saa asɔfomaame no. Okay. Afei sɛ wonya wɔn contact a, frɛ wɔn kɔ wɔn nkyɛn ka kyerɛ no sɛ woaso awareɛ, worepɛ barima aware no. Ɛno nti ɔmmoa wo mpaebɔ mu na wode agya no na woagye ne number. Within 40 days wobɛnya wo so wo kunu na wobɛnya kunu pa. Ɔbɔadeɛ nhyira mo, ɔnka mo ho. Nea worebɔ ho mpaeɛ no a ɛbɛboa wo no, ɔma wo nsa nka. Adɔfonom ne abusuafoɔ, ɛ, ɛyɛ a na yɛhwɛ wiase a na yɛredi ho yaw, kyerɛ sɛ, ɛbɛsi nnɛ yi, yɛnnya mfaa Yesu Kristo. Yɛnnya mfaa Yesu Kristo, enti yɛda so di yaw wɔ yɛn wiase a ɛyaw a yɛredi no, ɛho nhia sɛ nka yedi saa yaw no, nso yɛkɔ so di yaw. Ɛdeɛn nti na yɛwɔ som mu anaa yɛwɔ hyiadan mu anaa yɛwɔ asɔredan mu na yɛrekokokoko yɛn ho yɛn ho ntɔkwa? Enkosi bere bɛn na yebegyae yɛn ho yɛn ho ntɔkwa a yɛrekɔko yɛn ho? Ɛfa asɔre mpanimfoɔ ho, ɛfa asɔfoɔ ho, ɛfa awarefoɔ ho, ɛdeɛn ne deɛn nti na saa mmerɛ yi yɛda so reko yɛn ho ntɔkwa? Adɔfonom, yɛnnya ngyee Yesu Kristo nniiɛ, yɛntee Ne nne. Adɔfonom ne abusuafoɔ. Yɛ Yesu ayera yɛnhwɛ yɛn Yesu. Yɛnte Yesu Kristo nsɛm a ɔka kyerɛɛ yɛn no, na yɛmfa no yɛmfa nni dwuma, na yɛnyi mfiri yɛn adwene mu sɛ ɛyɛ bonsam bi na ɛte baabi na ɔreha yɛn nti a ɔmma yɛnnya yɛn asomdwie. Ɛyɛ ti a yɛntee Yesu Kristo a ɔyɛ Agyenkwa no, Jesus Christ no, yɛntee no nnɛ no nti, yɛannye ne ntomu nso yɛbɔ ne din no nti no, ɛno nti na yɛdi yaw a ɛho nhia. Na sɛ anka yɛate Yesu Kristo nne, ɛna anka yɛrefa n'asɛm na yɛde adi dwuma a, anka yɛnni yaw a ɛho nhia. Na Yesu Kristo ne nsɛm bi ne deɛ he? Na ɛdeɛn koraa na abenfoɔ no kɔka kyerɛɛ Yesu Kristo? Wɔkɔbisaa Yesu Kristo sɛ, Saa ɛno na mepɛ sɛ me ne owie no yɛ hwɛ. Wɔkɔɔ Yesu Kristo nkyɛn kɔbisaa no sɛ, Yesu Kristo, mmara no kɛseɛ wom paa ne nea ɛwɔ he? Na mmara nsɛm du no nyinaa wɔ hɔ, but Yesu Kristo kaa mmienu pɛ na ɛkyerɛɛ mmaranimfoɔ no, na ɛdeɛn na ɔkaae? Ɔse, Dɔ Awurade wo Nyankopɔn w'akoma nyinaa, w'adwene nyinaa. Kyerɛ sɛ, fa wo biribiara dɔ Awurade wo Nyankopɔn, na dɔ wo yɔnko sɛ wo ho, ɛno nso te sɛ baako no. Na ɛno na mepɛ sɛ yɛhwɛ kwan a yɛfa so a yɛde dɔ Onyankopɔn. Onyankopɔn Asɛm se, Sɛ woyɛ ma wo nua a, woayɛ ama ɔno ne Nyankopɔn. Ɛkyerɛ pefee nea me ne wo mmienu te aseɛ sɛ, Onyankopɔn yɛ wo nua. Na wɔse sɛ woanyɛ ama wo nua no, woanyɛ amma Nyankopɔn. Ɛkyerɛ pefee sɛ, Onyankopɔn yɛ wo nua. Enti ɛberɛ a woreyɛ wo nua yie no, na woreyɛ Onyankopɔn yie. na afei yɛasan abɛhwɛ ne kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛdɔ yɛn yɔnko sɛ yɛn ho. Sɛ nea wompɛ sɛ obi de bɛyɛ wo no, mɛmfa nyɛ wo nua. Sɛdeɛ womfa adeɛ ntwa wo ho no, mfa adeɛ ntwa wo nua. Ne nyinaa kɔ bɛwie sɛ yɛn nyinaa yɛntena asomdwoeɛ mu, yɛmfa ɔdɔ ntena, ma yɛnha yɛn ho, na yɛn nyinaa yɛyɛ anyame. Ɛno nti na berɛ ne da nyinaa no, nnipa na ne ho yɛ hu, ɛnyɛ bonsam, ɛnyɛ bayifoɔ. Ɛyɛ honam no a yɛmfa nte yɛn ho ase na yɛnnim sɛ nkwa no a ɛwɔ yɛn mu no, sɛ yɛanhwɛ nkwa no yie na yɛammɔ ho ban yie na biribi twa yɛn nsa sei na mogya no pue, nkwa no pue a, yɛbɛdane dɔteɛ. Ɛno nti, sɛ yenim sɛ nkwa a ɛwɔ yɛn mu no som bo na ɛho hia yɛn a, yɛbɛtwe yɛn ho afiri nneɛma a ɛde basabasayɛ de ba, ɔtan ahodoɔ. Adɔfonom, yɛnhwehwɛ Yesu Kristo, na yɛnhuu no. Ɛdeɛn na ɛbɛma anaa ɛdeɛn na ɛbɛba sɛ yɛrebɔ Yesu Kristo din nso so na yɛnnɔ yɛn ho? Nnipa no a ɔrebɔ ne din no, ɔyɛ ɔdɔ. Adɛn na ɔrebɔ onipa a ɔyɛ ɔdɔ din na wonnya ɔdɔ no mfa mma wo nua? Enkosi da bɛn na wobenya ɔdɔ no ama wo nua? Agye sɛ yɛkɔ ɔsoro ansa anaa? Adɔfonom, momma yɛmmfa biribiara nnaadaa yɛn ho. Mmofra a moreba wiase, wiase no, nea ɛde tena wiase yɛ ɔdɔ. Sɛ wopɛ sɛ wuhu Ɔbɔadeɛ no animuonyam a, ɛne sɛ ɔbɛdɔ mo. Ɛnyɛ bi ne sɛ yɛse seiseiseiss anaasɛ faafaafaef anaa trɛtrɛtrɛ. Deɛ ɛhia nyinaa yɛ ɔdɔ. Seesei, sɛ yɛhwɛ na yɛn nsuo resɛe, na sɛ yɛretu yɛn ho fo sɛ, Yɛnnyae na yɛnhwɛ yɛn nsuo yie na nsuo no nyɛ kama because nsuo na ɛma yɛn nkwa. Yɛnnua yɛn nnua a yɛretwitwa, yɛnhwɛ na yɛnnuadua nnua, na nnua na ɛma yɛn nkwa, ɛma yɛn oxygen. Enti sɛ yɛhwɛ abɔdeɛ no a yɛabɛto no yie a, ɛno na ɛbɛma yɛn nkwa anya nkwa tenten na yɛatumi de atena ase. Adɔfonom, scientists scientists sɛ wodi science akyi a ɛboa ma wohu Ɔbɔadeɛ no, sɛdeɛ daa meka no no. Na dodoɔ no ara yɛ confuse, yɛbɔ Nyame din nso so yɛnni N'akwankyerɛ so. Na nhyira nka scientists foɔ, wɔayɛ adeɛ yie. Mpo yɛnhwɛ sɛ yɛn a yɛbɔ Nyame din kikikikiki no, na yɛka sɛ wiase bɛsɛe, wiase bɛsɛe no, ɛdeɛn na ɛbɛma adeɛ, adeɛ bɛsɛe, adeɛn na ɛma no sɛe? Wo nya wo nua a wodi ne ho kɔnkɔnsa, wo de no ɛɛkɔ aduro so, aduro no so ne hɔ o, ɛyɛ personal attack na nipa de taake nipa. Ɛnyɛ aduro biara o. Ɛyɛ sɛbe gyimi ɛna nnipa yɛde regyimi yɛn ho. At end of the day no, wobɛhu sɛ sɛɛ na biribiara nni hɔ. Enti sɛ wo nua bɔ ɔpaa sɛ kɔ kɔ na kɔdi wo nua nsɛmɔne, kɔku wo nua, kɔsɛe wo nua a, na ɛnyɛ ɛnyɛ aduro, ɛyɛ gyimi. Na nea woka sɛ obi nyi fa nyɛ obi no, kae hu sɛ wososo no, ɛbi bɛso a obi de bi bɛyɛ wo. Yesu Kristo, ɛberɛ a na Yesu Kristo ɔbɔ asɛnnua no so, na ɔhwɛ deɛ nnipa de ayɛ no no a, na ɔhu sɛ sɛ nka nnipa nim sɛ, anaasɛ nka wɔn a wɔde no abɔ asɛnnua nim sɛ sɛ wo na yɛde wabɔ hɔ nom ɛna nka wompɛ, ɛna wode wodeɛ wode wo nua de abɔ asɛnnua no ade dadoɔ ɛbɔ no mu a. Ɛna sɛ nka wo na yɛyɛ wo saa nka wo mpɛ a, adɛn na wode yɛ me a? Yesu Kristo hwɛ wɔn saa na wɔn sɛ no. Wɔn nim deɛ wɔn yɛ. Agya, fa kyɛ wɔn. Wɔn nim nea wɔn yɛ. Sɛ wo a wonyi Yesu Kristo nni no, fiti nnɛ na gye Yesu Kristo di. Yesu Kristo na ɛma nkwa. Yesu Kristo na ɛma ahotɔ. Sɛ wofa Yesu Kristo nsɛm no sɛ wode di dwuma a, wowɔ nkwa na wowɔ ahotɔ. Sikaduro ne nneɛma basabasa a ɛsɛ wɔ wiase nyinaa, ɛne hɔ. Ɛyɛ nimdeɛ. Nimdeɛ a yɛnnim nti no na yɛkoko yɛn ho ntɔkwa. Brɛ wo mogya ani na yɛ adwuma pa. Na wobrɛ wo mogya ani na woyɛ adwuma pa a, tumi no a ɛde ne wiase baeɛ no, ɔno nso so no, ɔmma ɛkɔm nyɛ dɛn? Ɛnne wo da. Na yɛda sciencefoɔ ase. Na obi biara nso a ɔrebɔ ne ho mmɔden mmɔden pa no, nhyira nka wo. Enti no sɛ abrɛ mu woda so kura bɔne mu a, fiti ɛnnɛ a me ne wo kasa yi, gyae saa bɔne no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya wo nkwa. Na adeɛ no a wode reyɛ wo nua no, a ɔrepaw akyɛ wo no a wontie no, ɛbɛduru berɛ bi no, na obi nso de bi reyɛ wo, na ɔrepa akyɛ wo, na obiara nso ntie. Ɛno na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ no yie saa mmerɛ yi. Mma yɛmma da bɔne no mma ansa, ansa na yɛaka sɛ mehunuiɛ a anka. Yɛmfiti saa mmerɛ yi nhwehwɛ yɛn Yesu, na yɛhu yɛn Yesu a, Yesu bɛma yɛade yɛn ho. Adɔfonom, ɛyɛ adesua na ɔba wiase a yɛbɛsua. Ɛnyɛ sɛ wiase bɛsɛe, ɛnyɛ sɛ na yɛbɛkɔ heaven anaa yɛnkɔ heaven. Sɛ wogye Yesu Kristo asɛm di na n'asɛm no bɛtra wo mu a, ɛno, ɛno ankasa bɛkyerɛ wo nea ɛwɔ sɛ wonyɛ. Na bɔne a nnipa yɛ de redi yɛn ho no nti no, a yɛde resɛe wiase no mu nneɛma nti no, hwɛ, obi a osua adeɛ biara no ɛbɛtumi aprɔfɛsae te amena ba mu. But nneɛma a yɛreyɛ no na ɛbɛkyerɛ prophesization a wobɛprɔfɛsae se ama ade pa anaa ade bɔne adɛn aba. Bɔne no dɔɔso, enti sɛ woka sɛ wobɛprɔfɛsaese koraa a, bɔne na woprɛfɔsaese ama no aba. Ɛno nti, yɛmfiti saa mmerɛ yi na yɛngyae bɔne yɛ. Yɛmfa yɛn ho mma Yesu Kristo, yɛntie Ne nsɛm no, Wo deɛ, fa Bible na berɛ biara no kenkan From Matthew to John. Anaasɛ, sɛ woyɛ Kramoni a, Koran no, nsɛm a ɛwɔ Matthew to John no, ebi nso wɔ Koran no mu. Sɛ woyɛ Buddhist, Hindus, all the religion biara no a woyɛ biara no, From Matthew to John nsɛm no, ɛwom, yɛmfa nni dwuma, na ewiase tefoɔ yɛayɛ confuse. Mom yɛnhwɛ Yesu, na Yesu Kristo ɔyɛ Benni, ɛyɛ great scientist, a sɛ wode wo wo ho twene no na sɛ wofa ne nsɛm no na sɛ wose wode bɛnante a, wonya nkwa na wotena ase daa. Adɔfonom, ɛnnɛ, awareɛ asɛe, na deɛn na ama awareɛ asɛe? Yɛn nananom bɔɔ wɔn ho mmɔden bebree, wɔn bɔɔ wɔn mmɔden bebree, na sɛ woyɛ tuntum a, tumi no nim sɛnti a ɔyɛɛ wo tuntum, saa ara na woyɛ kɔkɔɔ nso so a, tumi no nim sɛnti a ɔyɛɛ wo kɔkɔɔ. Ɔman biara ne ɔman biara ne n'amammerɛ. Ɛno nti, hwɛ w'amammerɛ no yie, na nea ɛnyɛ no na woapɔrehye no, na ɛnyɛ sɛ woreto amammerɛ no atwene ano akɔfa obi amammerɛ. Ɛno nti na ama ɛnnɛ aware ayɛ dɛn? Asɛe. Ɛnnɛ yi, sɛ woba Afrika ha a, wonhu ɔbaa na wonhu barima. Sɛdeɛ foreign country no anaa European country no teɛ no, Onyankopɔn, nea Onyankopɔn de hyɛɛ barima nsa sɛ barima nyɛ no, barima agyae ama ɔbaa reyɛ, ɛna deɛ Onyankopɔn a ɔbɔɔ ne wiase deɛ hyɛɛ ɔbaa nsa sɛ ɔbaa nyɛ no, ɔbaa agyae ama barima reyɛ. Ɛberɛ a wobɛsesa Nyankopɔn abɔdeɛ no, ɛde ɔhaw ne basabasayɛ na ɛba. Ɛno nti, ɛnnɛ yi, awareɛ sɛe ara na ɛresɛe. Na nea mohu no, ɛbi asi wɔ European country hɔ, aborɔfno kurom hɔ for so many years. Afei na me ne wo mmienu yɛrehu no. Ne nyinaa ne sɛ, yɛn amammerɛ no a yɛn nananom de sii hɔ maa yɛn no, Ɛnam sɛ yɛmpɛ yɛn amammerɛ no na yɛakɔ, yɛato yɛn deɛ no ato na yɛakɔfa aborɔfo deɛ no nti no, ɛnnɛ no, ɔbaa a ɛyɛ sɛ nka ɔbaa hwɛ fie no, ɛnnɛ ɔbaa ne barima nyinaa reyɛ adwuma gidigidigidi. Na ɔbaa ne barima reyɛ adwuma gidigidigidi no, hwan na ɛhwɛ fie? Yɛakɔfa abɔfo amammerɛ. Ɛno so nti ne yɛ haw no. Enti momma yɛnte aseɛ sɛ ɛhaw ne apinisi a yɛnam mu no mfiri Ɔbɔadeɛ no. Ɔbɔadeɛ no deɛ, wahyehyɛ biribiara pɛpɛɛpɛ. Nea wobɛyɛ no, ɛho nsunsuansoɔ na woyɛ dɛn? Wo nsa ka. Ɛno nti momma yɛnstate saa mmerɛ yi na yɛnhwehwɛ baabi a yɛfiri hwe ase. Na yɛnhwɛ na yɛnsɔre. Adɔfonom, tumi no a ɔde ne wiase baeɛ no, wama ɔman biara ne n'amammerɛ. Enti, ewiase no renyini no, na nneɛma bi a, anaasɛ amammerɛ bi a na ɛnyɛ no, na woretwe wo ho afiri ho, na mmom ɛnyɛ sɛ kɔ na kɔfa obi amammerɛ na fa bɛyɛ w'amammerɛ. Anyɛ saa a, ɛbɛduru baabi no, ɛde haw kɛseɛ. Ɛno na nnɛ yi ɛde haw ama Abibiman ama ɛnnɛ awareɛ atete apansam. Na ɔsɔfo ntumi nka ɔsɛmpa because ɔs deɛ nti a ɔsɔfo ntumi nka ne sɛ ɔsɔfo wɔ problem ɛna asafo ba so wɔ problem eti wɔn anan kɔka ne deɛ adɔfo no moma yɛnhwɛ yesu kristo na yesu kristo baeɛ no wɔamɛ condemn bibiara nea ɔbɛka kyerɛ me mmienu nyinaa ne sɛ yɛnya ɔdɔ ɛma yɛn ho yɛn ho yɛnsom yɛn ho yɛn ho, yɛnhwɛ abɔde a yɛabɛto no yie, na yɛhwɛ abɔde a yɛabɛto no yie a, ɛno na ɛbɛma yɛanya daa nkwa. Na deɛn na ɛbɛma yɛn nyinaa yɛwɔ som baako na yɛreko ntɔkwa, yɛn nyinaa te fie baako na yɛreko ntɔkwa, na yɛgu so rebɔ Yesu Kristo din? Ɛnkɔsi da bɛn na yɛbɛsakyera yɛn adwene? Adɔfonom, nea, nea wosusu sɛ Wobɛkɔ no, baabi a wosusu sɛ wobɛkɔ no, yɛ sɛ nea woreyɛ no ha no. Saa na twerɛ no ka no. Nea woreyɛ no ha no, ɛno na wode bɛkɔ hɔ. Enti sɛ wofii sɛ nea woreyɛ no ha no, ɛyɛ papa deɛ a, ɛneɛ ɛno na wode bɛkɔ hɔ. Adɔfonom, hwɛ, adeɛ biara a nnipa bɛyɛ no wɔ asase so ha biara no, wɔbɛnya so akatua. Sɛ ɛyɛ papa, sɛ ɛyɛ bɔne, obenya so akatua. Ɛno nti na mese mesrɛ me ne wo mmienu sɛ yɛnyɛ nea ɛyɛ papa, nea ɛnyɛ papa so akatua. Momma yɛnni honam akɔnnɔ akyi. Ɛnyɛ yɛn ho yɛn ho bɔne, ɛnni honam akɔnnɔ akyi, ɛnyɛ wiase no bɔne, ɛnyɛ abɔdeɛ no a yɛbɛto no bɔne. Na sɛ yɛyɛ yɛn nua bɔne na yɛyɛ nneɛma a yɛabɛto no bɔne a, ɛno nso so na ɛma yɛn nkwa. Ɛka wo nko ara wɔ wiase no ase w'ani nnye deɛ a, maintain wo nua na wo nua nso bɛ maintain wo. Adɔfonom. Ɛɛ scientist ayɛ adeɛ. Wɔn ayɛ adeɛ papapapapa. Na deɛ Agyepo technology deɛ meka ne sɛ biribiara wɔ adesua mu. Enti me nuanom abibifoɔ, mom yɛnyae bayifoɔ, mom yɛnyae bonsam na yɛnsua adeɛ. Mom yɛnyae sɛ wiase rebɛsɛe, mom yɛnyae sɛ yɛrekɔ soro. Na yɛnyɛ nneɛma pa mma yɛn ho yɛn ho. Na sɛ yɛtumi yɛ nneɛma pa ma yɛn ho yɛn ho, na yɛdi yɛn awareɛ ni, na yɛhwɛ mma yie, na yɛhwɛ abusua yie, Na yɛtra ɔdɔ mu a sɛ heaven wɔ hɔ a wobɛkɔ akɔtoa enjoyment no so. Sɛ heaven nso nni hɔ a wobɛ enjoy wɔ ha na wo nkyirimma no nso so a wɔn nso reba no wɔn nso so aba abɛ enjoy. Na adeɛ biara nnipa reyɛ biara no agbo technology na meka kyerɛ wo sɛ yɛbɛtwa so aba wɔ asaase su ha. Enti mɛsrɛ, yɛnyɛ nneɛma papa na yɛatwa aba pa wɔ asase so ha no, na yɛwu akyi no, sɛ biribi foforɔ bi wɔ hɔ a yɛn ho ankyere yɛn, ɛno na ɛwɔ sɛ mo mmienu yɛde hyɛ yɛn adwene mu. Obi a ɔmfaa Yesu Kristo, fiti nnɛ na fa Yesu Kristo. Na sɛ yɛka sɛ fa Yesu Kristo a, ɛne sɛ wodɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Ɛno ne tiawa nyinaa na yɛfrɛ no Jesus Christ, yɛfrɛ no Yesu Kristo. Ɔbɔadeɛ nte n'anim nkyerɛ mmere mmienu. Ɔnhwɛ wo so sɛ wo ho mma asɛm. Ɔnhwɛ me so sɛ me ho mma asɛm. Ɔnhwɛ yɛn wiase so na ɔmma asomdwoe mmra, seesei ne daa nyinaa. Amen.